Ka channel ah ka lo lawm leh che u ka fiah em hei zan in hian in food store kha kan siam leh dawn a dam chuan in a hmasa ber ah kimchi ka buai pui leh dawn a ni hei vawiin chu puitu ka nei vak dawn lo va mahni. Kan hawn hmasak ber ni kha chuanin sawmte an min tihpui a maw? Camera man te ka nei a, vawiin chu keimah ngawih ngawih in ka nih dawn avangin hei chhun atang, chhun tih ila chhun pawl a ni lo, zing chawi kham atang ka start dawn a, kan han buaipui mawh vak vak in dam chuanin kan lo sawi advance lawk anga ih zantin kan la hawng lo a nih chu maw night stall hi. Chhan chu mihring hi la lun vak lo palh khanin loss kha kan hlau ve sia. Zanin hi chu Wednesday zan a nia chuanin Pathian zar dam chuanin khua te that chuan ni ruk in rin ni zan hianin ih kan veng IOC kawn che hi hawn zan a ni dawn a nih chu maw. Chumi zan chuan a remchang pah bawk a ih ahh night stall siam kan tum a chu kan rawn sawi pah anga lo kal sualin awm loh nan. Tah chuan kimchi tur kan buaipui lawk ang e. Pani puri a puri a pani a kan siam mek e hei. Masala chi hrang hrang tah khuanin ka dah lut tawh a. Heti hian ka chawk ang a, tui te ka telh leh ang a. Tui dawn lutuk a ni. Kimchi paste ka siam tawh a chuan pani puri a pani zauh a. Hetah hian chicken pakora tur arsa herh sawm te nen ka siam a ka mix a ni. Ka naute Mesa hi ama duat duhin a rawn kal tlat a, ka kut a thi ti char char a mu duh lo, vawiin chu hei a mut a skip dawn a kut thi ti hi hmuh pawh kan hmu tham tha lo. Ana hi duat thiam tawp a Damian-a chu a ti rawh a. Chuan peanut butter chocolate flavour leh biscuit a laia tah hi duh em em bawk a maw. Eh TV lah kan rawh le. Hre lo ve.
Vawiin ka helper phun chiar zet hnung lam hi kan lo til ang lawk. Hma a siam a nih hi hei chicken pakora hi a ni tiraw hma? Ka tui chuan ka siam a tih loh hi. A zak thei lo e. Tunu ri le tlam tawh a chuvangin tui tam tawkin hrinramen ka ei chak hei. chuanin artui tah hianin zau artui chhum ka chhum ti lah hetah hian ka thlak a tah hian so aw changtunu ka ni sia saw chu changtu pa lo ni ve ve erawh chu changtu pa in background min kan sak dawn a ni tah hian kan tel angai ka rawn mukbang lawk dawn kimchi tel tur awm se aw kimchi awm si lo a kimchi paste kan lo tel mai ang. a strong viau ang ti hian a ni mai he artui chuan bacon kan dah leng a cheese chu kan tel lo ang vawiin chu a tui hi a tui dawn lutuk a. Mahse sawi tawh ang hian maw ka naupai hma a ka ei thei deuh ang kha ka ni vak tawh lo a, mi dang thenkhat ai chuan ei chu ka la thei tho mai thei a mahse keimah hi ei thei chi hrim hrim ka ni kha maw, ka ei zo thei lo mai thei tun tum chu.

Customer te kan hmai zah tawh sia kan lo ti lang puk puk tawh bawk sia, chuvang chuan hei hmanhmawh deuhin chaw pawh lei lovin kan han in set up a, khiti lamah hma an dawr alo nghak a inah ti hian ka lo siam mek a ni hei. Damian and TV, Enna saw.

pa a puri awm tawh lo ui van buai em em ka han chuak a ka nui zat zia mah a an lo bawr nasal tawh kan pawh la kang zo ve hlei lem hei Ka hal tuk. Ensin! Tunan dar kuari ve che che tawh a, ka thu chho ve hman chiah a. Enge a lo hralh tawh ka en dawn a, ka hman chiah a kan chhuak chho ang e. Kan en ang e. Ui, kimchi chiah kawl tawh a ni maw? Hei pahnih ka rawn dah. Nuam a ti khawp mai saw. Ka pa dawr a lo nghahpui a. Kimchi chiah a awm tawh a ni hi hei. Hei, dawhkan te kha khai chi ta.
Ui, kawngpui eng a mi lo kan tih. Ai, Bawihtei nakin ah i pi tel lo ding lak ro kan buai.

ama ama in noi ah khuan mi sa awm an tia ka zuk chu ka rinawm alek oh zanin chu pathian zar ah kan in hralh tha lutuk a keimah pawh ka han lang chho hman meuh lova ka hal tawh. Chuanin kimchi tlem chiah a bang a, chu zawng chu ni mai a bak chu engmah a awm tawh hrih lo va maw. Dam chuan chu kawn chei hawn zan khanin kan rawn thu leh dawn a, rawn vlog bawk rawn vlog hman lo ni zawnin chu mi pawh chu ni se min lo dawr tu te zawng zawng in chungah lawm thu ka sawi a, kawn chei hawn zanah in lo kal theuh dawn nia.

sweet a awm la sweet kan zuar a ni ai biak tak loh em mai kan meh erawh a aua ui ka tho mai nge mu chung chuan ka chhe chei chuai em mai ka harh chiah a ui ka hmai ka la pi lo ka mial hi. Video hi rawn upload ka duh tawh sia chhan chu ahh night stall kan hawn hma a i rawn upload a kan hawn leh hun in hriat kha ka duh si a chuvang chuanin hei ka rawn vlog zuai a ka mit meng hi hmuh ang ka mu tha lo lutuk a ti lai hi umm a hmasa berah chuanin serthlip umm mipuite chungah lawmthu ka sawi duh a. Chuanin, Hei, kei ve teh meuh min lo ngai hlu a, ka thil siam min hlut sak a, mite aia tui bikna pawh ka hre bik lo a, ih, hla tak atang te min rawn pan vang vang i inawm a, serchhip khawchhung mai pawh a ni lo, khaw pawn, ah, hei a chheh vel atang te min rawn pan vang vang te a awm a. Ka lawm lutuk a, ka thinlung tak zetin lawmthu ka rawn sawi duh a, umm hei lehlam ah chuan thenkhat chuan i nau i pai a i hrisel loh nen ti duh suh min tia, amaherawh chu ah han sawi tawp mai ila Christmas te a hnai ve tawh a, i ka sum dawn hi ka lo chawlhsan rei ve ang reng tawh sia thil chi hrang hrang kha sum in duh thaw te na ve a, i kan pa in min support tha lutuk bawk si a tah chuan in I zan tin ang phei kha chu ka pa lo a mi angin zan khat ka siam hianin a tuk ni leng hi mut ka ngai thin a, a chhan chu in hre vek anga ka channel en chang chuanin ka khel te vunga in sawiselna ka ngah lutuk a, i chuvang chuanin hna ka thawh pawh hi ka muang tawp a. Darkar hnih chunga kan hralh zawh hi ka ni lem hna a nia, midang kan chhawr bawk si lo a, chuvang chuanin min rawn dawr vang vang ho kha, thinlung takin lawmthu ka rawn hrilh cheu a, chiang deuhin ka rawn sawi duh a, zan engawrawh inrin ni zan, niruk zan, Saturday zan hian tun kar hianin. A hmun ngaiah DC office peng opposite ah hianin night stall kan rawn siam leh dawn a kan menu erawh hi chu a ngai reng dawn a ah a bik takin pani puri hi ah a kal em em a heng laia siam a ang lo deuh bawk a ih chuvang chuanin rawn siam teuh kan tum dawn a chicken pakora te an duh em em a kimchi te pawh ih a lo tam deuh chuanin Aizawl lam thawn duh in awm kha chuanin a lo bang a nih kha chuanin ka thawn hreh lo cheu a comment section ah te. Lo sawi ula zanga man chin te ang te kha thawn kha ka thei dawn a chu chu ka rawn zep tel zuai duh bawk a chuan ih keimah pawh ka naupai rawn in update pah lawk bawk ang a ka video tawp la mahei umm tunah hianin ka naupa hi ka chhut thiam lo khawp mai a keimah hianin fa ka nei zin ve tawh ni an ti mai ila ih mi ang hi mi hi ni ve em ka hre lo ka lmp hi chu ka hre dik chat chat zel a. Tunah hian a dik tak ka chhut chuanin twenty nine weeks ka pel tawh a thirty weeks ka tling tep tawh a thla sarih ka pum zan tawh a thla hriatna ka hmang chho dawn tawh tihna a nih chu amaherawh chu ahh naute chhan hi a tha anih ka ring a keimah insawiselna nalh tam viau mahse doctor khan ka incheck up kha chuan thirty weeks min tihsak daih tawh a ih ka incheck up hnuhnung ber kha chuanin chutah chuan doctor min en angah kha chuan thlariat hmel kha a pu tawh a. Ka nau nei hi a hnai ve tawh em em a, sehsam an tih ang hi ka nei reng chho ṭan tawh a. Ka nei hun dik tak hi February ni sawm pasarih bawr chho a ni a, amaherawhchu chu ka fate reng reng hi ka nei hunah tumah ka la nei lo a, chuvang chuanin ka nei hma hi ka inring leh a keimah pawh hian. Mahse a hun tak a nei ve hi ka chak tawp mai a, hei naute hi a hun tak a, an rawn pian hianin enkawl an nuam an tia an lian ṭha bawk a, chu chu ka chak ve a mahse. Aa, phir te hi December ni sawmhnih ka due date a nia, November ni sawmpali ah an piang a. Damian i November ni sawmpali ka due date a nia, October ni sawmhnih pakua ah ka nei bawk a. Chuvang chuan tuna mi pawh hi hetiang ang ka nih chuanin tun thla tu tawp emaw January thla tirah pawh hian ka nei thut mai thei a, a hriat miah lova. Chu chu ka rawn in update pah a amaherawhchu ka nei hun dik. tak a nei ve hi ka chak a inselselna ka ngah viau ka hrehawm viau te ni loh chuan in tawngtaina pawh khan min lo hre reng ulh a chuan ka video te ka lo ti tawp ang a a theih hram chuanin ih in rinni zan chuan lo kal leh theuhin tum dawn nia hemi zan hi chuanin. Kan inhawng hma deuh dawn a, a chhan chu kan veng kawn chei hawn zan a ni pah dawn a, khawthim rual deuh thaw hianin an hawn ka ring deuh a, tlai lutuk a nih ka ring lo a, chuvang chuanin kan veng kawn chei te pawh in lo en pah ang a, khaw dang daih atang te pawh rawn pan chhan ve mai thei a ni, kan veng an chei mawi ve reuh lutuk a, chuvang chuan in lo kal ṭheuh dawn a, enzo vai in bye bye vek u le.